Pi kit me loc lobo ma obedo tye, pol kare muni mutelo Uganda i kare me loc pa muni gukelo apopoka marac ma kun gumiyo ni jo ma tung kumalo Northern Uganda ka ma wan wakwo iye kicoyogi i mony ma kilwongo ni KIA nyo King African Rifle mapol. ma muni otara ma oa ki i Ulaya kun giwakke kwede ni jo ma tung kumalo komgi tek, gin twero lweny dok gimaro lweny mada. Ci omiyo wic enoni obedo tye. Dong ma Uganda onongo loc ken, tela otugo i cing del col, preciden me acel obedo Milton Obote ma obedo wod Lango ma a ki i tung kumalo. I nge lacen, agwegwenya me loc lobo obedo tye, lweny ocakke i kin obote gin ki kabaka me Buganda ma enoni okelo tur pa gamente pa kabaka ma nongo en aye tye precident kun obote tye prime minister Obino i nge lacen Amin oturo gamente, en bene a i tung kumalo me Uganda ma onongo muni otaro coyogi madwong mada i lweny. Pi meno, obote dok otugo cen i nge turo Amin bene macalo preciden nio ka i nge lacen dul pa jo ma a i tung kupiny me Uganda gucako dul adwi ma megi me turo ka mete kor bote i nge yer me mwaka pyeraboro ma kun gin giwaco ni yer ni pe owoto atir, latelo i wi adwi enoni obedo Yoweri Kaguta Museveni ma en

Tek gamente eni nito dul lumony mapol ma onongo gin gia i tung kumalo me Uganda guringi me dwogo paco piene ni gubedo ki lworo ni kit ma Museveni dong oturo gamente dok en obedo dano ma atung kupingi bikelo culo kwo i komgi. Ma guringi gudugo i tung kumalo me Uganda ci guyubo dul adwi matitino mapol tutwal I kin lutela dwi egini obedo dano macalo Kilama part one, obedo dano macalo Kilama part two, obedo dano macalo Obwo, obedo dano macalo Men. Madwong mada ma gubedo i dul me titino kun giyubbe ni myero gidok ka twagamente madit ma dong Museven oketo i Kampala. Ento mot ki mot, pol dul adwi eni ma gucito i lum-mi gunongo lweny cito ci doko tek, en polgi, kare ma gilwongo pi poro lok, gucako dugu kacel acel paco, ma i kingi dano macalo lyel pa retired Colonel Odoc Walter Ocora, Obedo gin jo mudubu gang. Obedo dano macalo. Del pa okot wi lit. Gudubu paco. Ci kong latin kuc moni ma nonok otemo bedo tye i kine ka pyera aboro wiye abiro ma bino i pyera aboro wiye aboro. Cut cut, dul adwi me acel ocakke ma kilwongo nye ni Rubanga Won. ma latelane obedo dano ma gilwongo ni Severino Lukoya ma en owaco ni en aye mito telo Uganda ma lubbe ki O pa Lubanga Apar ma tye i buk maleng me Baibul. Severino Lukoya ma en cako lweny ma mege, polle obedo ka lwennye bedo calo lweny ma pe lweny ma tye atir ento lweny ma cung i kom tim ma obedo jokjok. Pingone ni en yubo yadi mogo ma kitedogi, ka kitedogi miyo jo ma odonyo i lum bot en camo kun giwaco ni ka kicelo lumony pa gamente ma dong tye ka locci ki laliling ci mwoc neko dano. kun ka gitye ka lweny gibino giwot ki kiro pii ni gitye ka lonyo lobo obed maleng niwok ki i bal mapapat ma dong dano obedo ka timone. Ci omiyo i kare enoni bene latin nyako mo matitidi ma kilwongo nyinge ni Auma Alice, en omedo nyinge ni Lakwena, ma onongo obedo lamak rec i dog kulu me Nail ma tye kupiny me lobo Acholi kun poko lobo Acholi ki lobo mudok tung kupoto ceng me kulu Nail. Lakwena obino ci ocako wacone ni en enongo dwon ki bot Tipo Maleng ni, En omyero elar Acholi niwok ki i lweny, myero en etur gamente wek en etel bene i lobo Uganda ki kit ma cik me buk maleng, Baibul, waco cung i kom o apa. Ci lakwena. Obedo ki kero me coyo dano nyo me loko tam pa dano mapol me dugu bot en, pien onongo miti pa jo ma tung kumalo pud opong matek ni omyero gin gidok i tela. Ci meno omiyo dano mapol ma gingeyo piny ma bene gukwano i rwom ma lamal, jo mukene lupwonye ma tye i level me pwonye i I cinia, jo mukene, lupwonye wa i univaciti bene, ki dano ma otyeko kilac abicel me cinia, praimari, giodonyo madwong i kor lakwena i tam ni myero gin gitur gamente. Ma ma odonyo i kor lakwena, lakwena obedo ka minigi pwonye pi kare macecek kun terogi dog lweny i kom gamente ma dong tye i loc, gamente pa Yoweri Kaguta Museveni. Meno kene ka pyeraboro wiye abiro pi boro aboro. Um, gua ki wotgi-ni me cito ka turo gamente me Kampala kun gia ki tung Acholi ma Kunyango ma en aye tye Kigum District macon-ni, i area me Padee, ci guwoto gucito Lweny me acel ma obedo lweny marac dok malit dok ma dano mapol kwo gurwenyo iye obedo i kona ki lak, ka ma lumony pa gamente ma dong tye i loc gurwatte ki lumony pa Addis Lakwena ma dok odoko adwi cawa angwen me odiko me turo gamente. I kona ki lak, lweny obedo tek ma lweny-nyo obedo kun co kun co. Lumony pa en aryo bene oto madwong mada aye lumony pa lakwena bene guto madwong. Ento lweny enoni lakwena oloyo. Pien lok ma miyo awaci lakwena oloyo pien obedo ki kero me medde anyim ki lweny ki koni ki lak ocito olira. Kare ma guwok lira gumedde ki lweny me cito ka turo Kampala kun giwaco ni myero gin giwok ki i tung yo ma donyo i Kampala ki tung Kunyango. I ma owok i lira meno obedo area pa kaka ma ilwongo ni Langi, gin dok bene gucoyo Langi madwong gumedo i komgi. Gin langi bene a i tung kumalo ma onongo gipiko ni loc myero pud odug botgi ki ma dong gibedo i loc pi kare malac nicakke ma gamente pa lobo tara dong gumiyo loc bot del col. Ci omiyo giowoto ki lweny gucito guok Soroti ka ka ma kaka ma ilwongo ni Teso gikwo iye. I Soroti gin mucito ci timme, Teso bene pien gin a i tung kumalo me Uganda gudonyo mapol i kor yub man me cito ka turo gamente i Kampala ma onongo gilwongo ni gamente pa Nyankole pien lobo Uganda onongo opokke tutwal i lok me kaka ki lok me dini. Meno omiyo i kare ma gin guwok i Soroti, Telle ocako bedo tye i lok me leb ma myero kilok, pien Teso dong gin pe loko leb Luo ma wan Acholiwa loko kacel ki Langi-ni. Ma okelo telle mapol, ento kadi bed kumeno, lakwena owaco ni Tipo Maleng ocwalo en ryeko me gonyo leb, dong onongo ngat acel ma gonyo leb ma mege, ma ka nget mo ma. Teso loko ki leb Teso, gin gonyo leb eno gidwoko i leb Arabic. Ka gigonyo dwoko i leb Arabic, gigonyo gidwoko i leb Acholi nyo leb Luo ma dano weng niang. Ento lakwena kikome waco ni kare ma gin dong giok i Soroti, ci Tipo Maleng owaco ki en ni gin ka gicito ka turo Kampala, gin omyero giciti ka gitye ka kato wi kulu madit ma kilwongo ni Kira me donyo dong i lobo ka Baganda. Ka ginongo lumony mo obuto i wi kulu kunnu, omyero gin pe gicor lumonyi, gikat laling ci gicit gitur ka mette. Ento, i kare ma gukato wi kulu, i kin lumony pa lakwena, nget mo acel ocoyo lumony meno gubuto i wi kulu Kira. Ci omiyo jo-ni gucito paka guo ka ma kilwongo ni Magamaga. Ka ma oo ka ma lwongo ni Magamaga ma tye i Jinja, lweny obedo tek me agikki i kin lakwena ki lumony me NRA. Pingone ni lakwena onongo tye piny ki i dye lum, lamony NRA gitye i wi got. Ci gubedo ka bayo ricac matek. Nio ka gupwoyo kero pa lakwena, lakwena dong pi lworo kome, en oringo ki jo manok ma onongo gulubo ko en ci gucito, gucito ite okono i lobo Kenya. Ento ma peya lakwena ocito i lobo Lao, I pyeraboro wiye abiro pi aboro aboro lakwena olwongo latela mo me adwi ma nongo ocelo mere dano ki labitita kilwongo nye ni Joseph Kony. Uh, Joseph Kony lakwena olwongo pien pol dano mapol waco ni obedo omin lakwena me dugola. Ci Joseph Kony ki wic pa lwor ma gin pe giye ni mon twero bedo i kero me tela owaco ni en pe twero cito ka donyo i kor lakwena pien lakwena dako mamua. En ibitelo dul adwine, lakwena ka mito otel bene dul adwine, loko mo bene pe. Ci omiyo ma dong lakwena oket ki Jinja guringo i Kenya, i tung kumalo me Uganda dul adwi acel odong ma Kicako nyinge ni dul adwi ma kilwongo ni dul i leb muno lwongo ni Lord's Resistance Army ma gonye ni dul adwi ma gitye ka jemo i kom gamente ma tye i loc kun giwok ki i twero pa Yecu Kricito. Um, kara ma en odong i tung kumalo me Uganda pyera boro abiro pi boro aboro, nguru nguru ocako winye i kin lobo Uganda ki lobo Cudan man obiya ki poko. Gamente ma tye i Karatum obedo ki koko ni gamente ma i Kampala ma Yoweri Museveni telo tye ka miyo kony ki adwir ma tye i Cudan ma gilwongo ni SPLA. Sudanese People Liberation Army. Ki tung cel, pi meno gamente ma tye i Karatum otamo ni myero gin gicak bene miyo kony ki dul adwi ma tye tung kumalo me Uganda ma kilwongo ni LRA. Meno omedo kero pa kony cito lamal. Kony ocako bedo tye ki. muduku mabeco dong muduku matek dong muduku ma twero celo mutoka i ambuc i yo tutwalle i kin Kitgum ki Gulu dong muduku ma twero celo i kare mo acel nongo wa aye gitye wa ki muduku ma twero celo wa dege. Kare ma winnye i kin adwi me Uganda ki gamente me Karatumu omedde, Kony ogwarre ki i Uganda ci ocito i area ma i tung kumalo me Cudan, I mean tung kupiny me Cudan, area macalo owiny ki bul, area macalo pa lutaka ka ma en ocito ci oyubo kemane madit iye. Kun en cwalo lumonnye ki i Cudan, gibino gimako lutino matino ma mwakagi polle pi nicaka ki i mwaka aboro mo i mwaka apar wiye abicel ma dong twero wot ki tyene ki i Uganda paka me cito wa i Cudan i kine ka mairo ma romo miya adek. Ma meno en obedo ka timone pol kare ka obino omako lutino ki i eria moni acel, lutino ma romo apar, poko kingi-o, abic myero onek abic-co, wek in latin moni ibed pe ki miti mo me dwogo paco kun itye ki ngec ni in itimo bal, ineko meru ma balle bene nongo peke. Ka bene in ioki lum ka cane omyero in ici lok nyingu. Nying ma in itiyo kede nene gange myero iweko ecak nying manyen wek in pe dong ingene matwal. Um I kara ma en omedde ki lok me cono mako lutino, lumony me gamente me Uganda bene ocako tute matek me mino gwok bot dano kony oloko wiye me cako mako lutino kwan pien nongo makogi yot nongo gugure lakacel i kine ocwalo adwi ma mege ocito mako lutino kwan ki i aboke cukul pa anyira ma tye i Lao i kine ocwalo adwi ma mege ocito mako lutino kwan ki Cent Charles Lwanga College ma tye i Kalongo. I kine ocwalo adwi ma mege ocito mako lutino kwan ki i Laco Seminary ma tye i Gulu. I kine ocwalo adwi ma mege me mako lutino kwan ki i Secretariat ma bene omako. Lutino anyira kine bene ocwalo adwi ma mege mako lutino kwan kede ki i YY Okoth Memorial College ento pe omeddi pe omeddi nyako nyege pingo ni YY Okoth onongo tye cok ki taun dok mony tye ka gwokone i cawa weng. Um, kony obedo ka kubbe ki dano mukene ma bene gitye nongo gang pien Lok acel ma obedo ka wirre ni Gil president macon me Makerere ma kilwongo nyinge ni Opoka en bene ocito bot kony me joining nyo me donyo i dul pa kony-nyi ento kony dok ogamo Opoka ki yo mapat wa i Opoka ni Opoka kicwalo ne calo me ngiyo lok kom en ci nge lacen okwanyo kwo pa Opoka ma Opoka oto i lum. konyo medde ki lweny ma mege, ento lweny ma me ka kony polle en pe obedo ka kemo gangi pa lumony. Polle en kemo cibilian, kemo lutino nio ka gamente me Uganda onongo ni gini dong okato ka umu kure ci nicakke mwaka alip aryo nono gamente me Uganda ocako guro dano i kema mamony gwoko. ma omiyo nying ni IDP nyo Internally Displaced Persons Camps ma nongo polle ki cako ki i headquarters me county i nge lacen obino i sub county headquarters ka ma mony miyo gwok dano bedo i kema wek kony pe onong kare me mako dano kun dul pa UN gimiyo cam ki dano eni pien nongo dong guweko pacigi. wa diro mo me pur bene nongo dong peke i lok me ginacama. Um, tute obedo tye matek ki bot dul mapapat niwok ki neno can ma dano tye ka wok ki iye ni omyero kipo lok wek kony odog gang wek uh, dano gudok i pacigi wek kucu obed tye ma i kin tute eni-ni Actually dul mo ma gilwongo ni actually religious peace initiative otute matek me kelo poro lok i kin tute eni ni obedo dul ma pe jing i kom gamente mukene Rwodi mo me acholi gutute matek me nene ni kwi odugo. Pi kare malac president me Uganda ma en bene obedo lamony dok tye ki yengo matek ni lweny aye cobo kuku kuku pe obedo ka ye ni omyero kilok. Nio ka en bene dong wi lobo oketo oketo kerogi matek i kom en me ye ni wok ki i neno alac ma dano tye ka wok kwede tung kumalo me Uganda, ci wok i kare mo en cako ye ni myero kipo lok, ma poro lok obedo tye i kin dul pa kony ki gamente me Uganda. Me acel obedo i area ma kilwongo ni tim pa dwat.

Dano mo acel ma odwogo ki i lum owaco ni, Ma dong poro lok mito cakke, kinongo ka ladit Vincent oti, ma onongo en tye lalok kor kony, obedo kun woto ki kok ki pig wange liyakyak ki latin adwi acel openye ni, Lapwony, pien ki i lum kilwongo lutela egini ni lapwony, ni, Lapwony, in dano dong gitye ka lok ni wan myero wadok wa i kabedo gang, in dok itye ka kok akoka ngo marac? Ci en ogamo ki latinne ni, Aa, megwu ber wun giwu dok ci gibijolo wi gangiwu, ento an pe dong atwero dok i atyak pien aneko dano gangwa atyekogiu. Ma poyo wi anywali me lobo acwali weng ni, nek malit ma otimme i atyak ma dano ma romo miya adek ki wiye kinekogi i nino acel-li, Kara nongo en ladit Vincent Otii ma en bene Wod Atyaki aye otelo wi neka lany eno ni. Um, poro lok eni ni ocito ci pe onyako nyige, lweny omedde, LRA omedde ki tim areny i kom civilian, cilo mutoka i yo, ma guneko dano mapol mada i kine wiya po i kom lyel-li Ocaya ma onongo obedo DC me Kitgum. I kine wiya po i kom lyel-li Oryem James Canogura ma onongo tye lalub kor DC ma onongo tye i Kalongo. I kine obedo lutela dini bene ma kony celogi i yo tutwalle padi ma onongo gitye ka temme me konyo dano i kare ma piny. pe tye maber, gin bene gukemme ka wano me to i cing Joseph Kony. Um, jami ocito ocako lokke i kare ma lok dok obedo tye ni South Sudan omyero kipoko dok lobo manyen ma dong adwi ma onongo en Gamente me Uganda miyo kony botgi ma kilwongo ni SPLA aye gibilono lobo enini. Enini otugi ciro okelo peko madit bot kony pien adwi enini tye giwinye ki gamente me Uganda, gamente me Uganda pe cwako tim ma aranyi ma kony tye timone i kom anywali me loboneni. Omiyo kilwongo porolok me aryo i Juba ma dong i wang yo enoni Dong ladit me SPLA ma ilwongo ni Doktor Riak Machar en aye obedo larii tal. Kun kimiyo condition matek nyo lok matek i kom kony me weko otim aranya i kom civilian nyo i kom rea ki dong bene me dugo paco. Kun gamente me Uganda otimo gin acel maber ma myero wan anywali me Uganda duc wapwoyo en aye me mino Timo kica lumuku ni kadi ineko dano kadi pe ineko dano, kadi kimaki amaka nyo idonyo i lum piri keni, ka ce in ikati ki i lum, gibitimi kica. Lok mo ma gibiketone i kom in niwok ki i adot bibedo peke. Ma lok eni-ni okelo lutela dwi mapol mada paco. Kingi tye iye dano macalo Sam Kolo, Kingi tye iye dano macalo Banya Kenneth, kingi tye iye dano macalo Dominic Ongwen ma kong obedo i caa-ni, pien nongo adot tye i kom en bot kot me wi lobo, omiyo kitye ka pido i kom en ki ICC. Ento i Uganda, ka ka ma en otimo bal iye-ni, pe tye kor mo ma kitero latela dwi mo kede acel. Pienni ni gamente me Uganda omiyo niwok ki i palament timo ki salo muku ma gucung i cike eno-ni dok gulubo. Dong, um. I nge keto cing i poro lok mutimme ki i Juba i mwaka alip aryo ki abic, kuc ocako bedo tye i tung kumalo me Uganda. Gamente ki NGO mapol gucako miyo tam ki dano me dok i kin pacci ka medde ki tic ki kit macon ka yubo odigi i kin paco. Ento myero apor bene wii in ni, i lobo Acholi pe obedo ki lweny egini keken, Lweny acel malit ma obedo tye en obedo lweny pa Karamojong ma gia i tung Kunyango ma lweny ma megi obedo lweny me yak ko dyangi pien gin gigwoko dyangi. Yako dyangi ma Karamojong oyako marac loyo obedo mwaka pyera aboro wiye abiro ma guyako dyangi ki i lobo Acholi paka gucito guteno wa i kom kulu me Nile. ma okelo can malit ki Acholi pien Acholi onongo kwo ki dyang i lok me nongo lim ki lok me nongo ginacama kun girubo ki pur i lok me dek calo puro belgi, puro kabiji, puro gwanagi ento dyang onongo pire tek mada i lok me nyom wa i lok me culo kwan pa lutino. Meno omiyo Can obedo matek i Acholi kare mujong ma gibino ka yat dong tutwalle odiyo but Acholi ma tye i Agago district, tutwalle Paimol, tutwalle Lapono, tutwalle Adilang, tutwalle Patongo. kaka ma pe giyako yat keken ento cawa okene bino wa cam ma dano opuru ka gunongo i ot giyako, cawa okene bene gineko dano, cawa okene bene gimako mon nyo tino anyira bedo kwedgi tek tek ma okelo can madwong dok malit tutwal i kom Acholi kadi bed kumeno Gamente me Uganda niwok ki i loc pa Yoweri Museveni Kaguta gukatti ki yub me kwanyo muduku ki i cing Karamojong ma giboro abora i leb otara ni Disarmament Program ma omiyo nicakke mwaka pyera Ma alip acel miya abongwen ki pyera abongwen wiye abiro, tim me tim arenge pa lango kare mujong ocako dok piny, ma dong wa o i mwaka alip aryo ki abic ma dong kiketo cing i winye me poro lok mutimme i Juba, mudong bene kare mujong timgi me yako dyangi ki cam ki i lobo Acholi dong odok piny matek ma omiyo lobo Acholi onongo. lakwidi ber bedo moni nyo yot kwo moni ma dano twero puru pur, dano twero gwoko lee ma megi, dano bene twero timo biacara me keligi lim i kit yo me kwo. Meno aye obedo wiye wiye kit ma nicako ki i kom loc pa munu nio i kare me lweny pa kony.